Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Juliette Cabasso-Roger. D'an nav a viz eo en oa aet war-gresk an niver a dud eh, devoa votet evit an tu dehoù pellañ e votadegoù Europa, kement ma eo bet divrodet ar vodadenn vroadel gant Emmanuel Macron. Ur souezhadenn vras evit an dud a zo galvet votiñ dare primo arbenn fin ar Sun, n'eo ket gwir, Juliette? Hag eo dañjerus-kenañ eo ar pezh zo c'hoarvezout peogwir e c'hallfe dont a-benn an tu dezho pellañ, da lâret eo ar Vodadeg Vroadel pe Rassemblement National ma karit, da gemer ur bern plasoù er gouarnamant. Ha soñjit 'ta, ar gouarnamant eus an tu div pellañ e Frañs. Ken dreistordinal eo ar pezh a zo o c'hoarvezout ken 'peus divizet e splann Zewel daou lizher-kelaouiñ ispisial deus petra zo kaoz. C'hoant hon eus bet da ginnig ar mikro da lañserien enklaskoù, da lâret eo an dud a deus sachet evezh war sujed-mañ-sujed pouezus evit ar gevredigezh. Goulennet hon eus digant nav den petra a chañjfe evito ma vefe paket ar galloud gant an tudioù pellañ d'an eizh a viz Gouere. Aterset 'peus tud disheñvel war hag an holl a zo ankeniet Da skouer, Isabelle Ellis a zo nec'het evit gurioù ar merc'hed. Ya vat.
Isabelle zo unan eus testoù euh, an enklask diwar-benn an unsteudoù-esur a zo un doare euh, contraception ma karit. Gati eo bet lâret dre chañs eo bet lakaet ar gwir da ziforañ er vont reizh. Hag hervezi e vo lakaet en arvar ar frankiz da gaout un doare contraception just a-walc'h dreist-holl evit ar re yaouank.
Tud eo bet ar yec'hed zo nec'het neuze hag memes anken vezantet e-touesk an dud a zo o labourat en toull-bac'h. Just.
Evel he deus displeget deomp Charlotte Kloarek, kuzulierez o Rambroug ar brizonidi en toull-bac'h Brest, ne c'hellfe nemet mont war vasaat an traoù en toull-bac'h hag a zo spontus dija. Ma skouer, raktres an eren a zo sevel toull-bac'h nevez. Budget a justice a vez implijet dija evit darn vrasañ anezhañ da sevel toullou-bac'h ha n'eus ket a ran ken evit ambroug an dud, da lâret eo pa vez kondanet d'unan bennak hep bezañ toullbac'het pe pa vez kavet ur renkamant kastiz. Ha koulskoude e efedus seurt doareoù d'ober. Hag e Brest c'hoazh, just war, e oa bet jeu tro-dro d'un istor frankiz ar c'hevredigezhioù. Gant isprefed Brest e oa bet tennet ur yalc'had digant kevredigezhioù zo o doa soutennet an avenir ur skoad sevenadurel deus an tu-kleiz, aon o deus ar c'hevredigezhioù-se a c'hafe war wasaat an traoù. Setu ar pezh a soñj Thierry Abalea, a zo prezidant Emsav ar c'hevredigezhioù e Breizh. Hervezañ e vo taget ar rouedad kevredigezhel tamm-ha-tamm en ur mod korvigelus, o voukañ da gentañ-penn ar c'hevredigezhioù a zifenn gwirioù mab-den, ar re a zourzhi deus an endro hag an emsavaduriou deskadurezh pobl. Hag erfin, ne chomo da c'houde-se nemet kevredigezhioù a garitez, pellurzhiet gant ar galloud ha doujus dezhañ. Mersi dit Juliette, ur bern testenioù all zo da lenn war Splann Pic'horg. Koumanantit da lizher kelaouiñ ar media enklask dizalc'h war Splann Pic'horg.